Salam dostlar, kanalyma hoş geldiňiz. Bugünkü temamyz koronawirusu we onuň tüm dünýä ýetiren täsirleri, koronawirusynyň alamatlary we koronawirusyň öňüni almak barada bolar. Geliň onda başlalyň. Häzirki wagtda koronawirusy iň kän Italiýa zyýan ýetirdi. Italiýada Italiýada bir günüň dowamynda alty ýüz ýigrimi ýedi adam aradan çykdy koronawirus zerarly we häzirki wagtda Italiýa Italiýada aradan çykan adamlaryň sany Hytaýy geçdi. Şu wagt Italiýada altmyş million adam karantinada. Köçä çykmak gadaganlygy doly getirilmese-de, Köçä çykjak wagtyňyz näme üçin çykýandygyňyzy bildirýän kagyz bolmaly, ýagny köçä çykmak üçin rugsatnamaňyz bolmaly. Bolmasa köçä çykmak gata. Indiki döwletimiz Angliýa. Angliýa koronawirus hakda aýratyn bir strategiýa alyp barýar. Angliýa halkynyň immunitetini beýgeltmegi meýilleşdirýär. Ýagny 30-35 million adamyň koronawirusyna duçar bolup, ondan sag aman gutulmagyna garaşýar. Ýagny öz başyňy özüň çaramaly diýýärler. Angliýada hiç şeýlek gadagan edilişik ýok. Istän adam istän ýere girip, ähli binalar öz hyzmatyny dowam edýär. Amerikanyň bolsa üýtgeşik öňüni alyş şertleri bar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Birleşen Korollyk we Irlandiýa we mundan daşaram ýigrimi alty sany Ýewropa döwletine gapylaryny ýapdy. Ýagny döwletlerden öz adamsy bolmasa Amerika kabul edenok. Ispaniýada bolsa köçä çykma gadagan edildi. Sos hassahanalar hem döwletiň garamagyna geçirildi. Fransiýada bolsa banklar, dermanhanalar we Dükanlardan galan hemme zatlar ýapyldy, hatda köçä çykmak gadagan edildi. Köçä çykanlara bir ýüz otuz bäş ýewro jeza berilýär. Bu jeza boýun bolmaýanlaram göz astyna alýarlar. Ukrainada bolsa pullar toplanyp, dezinfeksiýa edilip, ýagny wirusdan arassalanyp, yzyna paýlanjakdygy duýruldy. Bundan daşary bolsa, Moldawiýa, Finlandiýa, Şwesiýa, Ermenistan, Serbiýa, Gazagystan, Çehiýa, Bolgariýa, Peruda bolsa adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Gysgaça bütün dünyada koronavirusunun tesiri şunlardan ibaret. Koronavirusun size geçende size ne hilek tesiri kaldırıyor? Ýagny siz birden üsgürip, asgyryp başlan bolsaňyz, kelläňiz agyryp başyňyz aýlanýan bolsa, burnuňyz akýan bolsa we gyzdyrýan bolsaňyz, size koronawirus degen bolmak ahmal. Eger-de antigrip ýa şuňa meňzeş birki sany gripden goraýjy derman atyp görseňiz we şu ýagdaýdadam sizde şu täsirler geçmeýän bolsa, aýrylmaýan bolsa, Onda siz özüňiz bir otaga ýapýaňyz, gurplaýaňyz da nim noçy jaň edýäňiz. Bu bolsa wirusy ýaýratmagyň öňüni almaga iň gowy çözgütdir. Esasy zat üç-dört hepde ulanýan şahsy enjamlaryňyzy başgalar bilen paýlaşmazlyk. Telefon bolup biler, sagat, açar, pul we bank kartlary we şuňa meňzeşler. Iň esasy temalarymyzyň biri bolsa Koronawirusynyň nädip öňüni almak? Ilki bilenä şahsy gigiýenamyzy, ýagny immunitetimizi beýgeltmek üçin gündelik maşklar etmek we uky sadymyzy uzaltmak, has gowy ukymy almak. Alymlaryň aýtmagyna görä, 7 sagada çenli Ýatyp bilersiňiz gije. Howaňyzy arassalamak, ýagny otagy howalandyrmak we arassa howa etmek, howadaky wiruslary öldürmek üçin arassalaýjy yslandyryjylary ulanyp bilersiňiz, ýüzärlik tutup bilersiňiz. Şahsy gigiýenamyzyň arassaçylygyny ilki bilen ellerimizden başlaýarys. Ellerimizi hökman suwuk sabun bilen günüň dowamynda Näçe kän ýuwsak şonça gowy. We öňki ýuwýanymyz, öňki el ýuwuşymyzdan üç esse köp elimizi, ellerimizi ýuwmaly. Ellerimizi ýuwman, ellerimizi arassalaman ýüzümize, gözümize we agzymyza elimizi ýetirmeli däl. Başarsaňyz-a elleşip salamlaşmaly däl. Ellişip salamlaşanyňyzdan soňam, ýanyňyzda çig süpürç göteriň we çig süpürç bilen elleňizi gowy edip arassalaň ýa-da ýuwuň, bolmasa-da kolon ýoluň. Size bir gowy habarymyz bar. Şu wagtky ýagdaýda Türkmenistanda hiç hili koronawirus ýok. Bulam indiki aýlarda we günlerde bolmaz diýen many çykarmalyň. Geliň koronawirusundan we beýleki wiruslardan, gripdir, beýleki hassalyklardan özümizi goralyň. Iýip-içgimize seredeliň. Gezýän ýerimiziň arassaçylygyna seredeliň. Esasy zat köpçülikleýin, ýagny köp adamyň, jemgyýetiň ulanýan ýerinde ýöreýän, gezýän ýerlerini arassa saklalyň. Elimiziň degýän ýerlerini arassa saklalyň. Stolumyz bolup biler, ruçkamyz, telefonumyz, Gapy tutawaçlaryny arassa saklalyň. Geliň özümize goja seredeliň. Indiki wideolarda görüşýänçäk sag boluň. Audio Jungle.